Сандугачлар капкада, канатлары тактада. Бу җырны беләсездер, дәйме, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Әллә ничек сәер генә килеп чыга. Канатларын тактага салып, ял итергә Капкага кунган сандугачлар турында килеп чыга бу җыр. Һәм инде борынгырак җырның берсен алсак, бик тирән мәгънәле җыр. Тары җире, киндер җире, тары җире, киндер җире, тары җире, киндер җире, тары җире. Хей, хей! Җәмәгать, менә нәтиҗә бер. Элек тә сәер җырлар булган, хәзер дә алар хәттин ашкан. Ә без исә, дуслар, Җырның жыртыгы юк дигән кагыйдәне алга сөреп, бүгенге караоке батл тапшыруын башлап җибәрәбез. Сезнең белән Рөстәм Гайзуллин. Сәлам, исәнмесез. Илһам Шакиров әле генә сәхнәгә чыгып килүче җырчылар турында былай дигән, мондый фикер җиткергән. Хәзерге җырчылар миннән дә талантлырак, миннән дә көчлерәк.

Конкурсның беренче дәрәҗә лауреаты Илшат Вәлиев каршылабыз. Илшат Вәлиев, эй, диясе килә монда. Сәлам, дустым, ничек хәлләр? Аллага шөкер, сезне күргәч, тагын да рәхәтрәк. Безнеке дә Аллага шөкер, рәхим ит. Утыр менә шушы урындыкка. Я, Илшат, сөйләп җибәр, хәлләр ничек? Монда сезнең яңа килгәч, шул хәтле матур итеп утлар яна, кәефләр күтәренке, рәхәт монда. Утлар яна, утлар яктылык кына түгел, алар эсселек тә бирә. Димәк, бүген кызу булачак. Э, тагын бер сәбәп бар кызу булуның. Э, әлегә син көндәшеңне белмисең, син аның бары тик шәүләсен генә күрәсең, Илшат. Э, фаразлап карыйсыңмы, кем икән бу? Кара син. Алай шәүләсен караганда. Анфас профиль белән дә борылып карый, төрле позларга утырып карый. Бик таза егеткә ошаган. Спортсмендер күрәсең. Спортсмен дип уже нәкъ менә уртасына басып киләсең. Шулаймы? Әйе. Чөнки әле безнең татар эстрадасында гомумән ике артист бар, әйме? Аларны Ике? аларның Юк, гомумән ике артист кына түгел. Ике артист бар, алар турында ишетүгә бөтен кеше беренче чиратта көрәшче дип уйлый менә. Көрәш искә төшә, спорт искә төшә. Я? Ә, Көрәшче инде иң беренчесе Вил Усманов. Так. Бит, Но бу Вилгә ошамаган. Вил Ә кемгә ошаган? так. Балык бистәсе егете. Ә, балык бистәсе булгач Илназыр инде. Илназ Минвалиев дөрес каршы алыйк алкышлар белән әйдә. Илназ Рәхимин. Илназ Минвалиев. Ой, Ого! сәлам Хәзер. Рөстәм, сәлам. Сәлам. Сәлам Илназ. Илшат. Беребез аттан, беребез карада. Әһә, теге Ә минем Җем белән костюмым тәни. Утырырга ярыймы монда? Ярый, әлбәттә. Сезнең өчен каралган урыннар, урындыклар. Я, инде Илшатның хәлен бераз сораштым. Илназ, брат, синең хәлләр ничек? Нинди яңалыклар бар? Тормыш гөрли. Хәлләр изге, тегеләр бизде бит. Димәк, стабиль. Стабильный. Барысы да стабиль. Ярый, егетләр, инде сез... Син ничә бересең була? Икегез дә бүген көндәшләр, бер-берегезнең көндәшләре. Бүген җырлап ярышабыз. Бу инде караоке батл икәнен беләсездер. Батл, нәрсә була соң? Кул чабып китик әле мондый. Батраслымы ни? Иша, иша, кул чабып китик әле мондый каналда. Әйдә, кул чабыгыз. Мин яратам. Рөстәм өчен. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт, дуслар. Инде үзегез дә артист буларак беләсез инде. Этнең күңеле бер сөяк, артистның күңеле алкышлар. Инде артистлар шуны чамалап

Телендә җыр башкарасы була. Менә анысы Ишат җырлары, мин татарча. Юк, син татарча әйтеп русча җырларсың. Татар моңнары, милизмнары белән русча Ярый, алай җырларсың. булса, без хәләл. Эм, Өченче турда, өченче турда шулай ук сезгә биреннар бар. Эм, Бирелгән биреннар шише, шише акапелла җыр җырларга кирәк булачак. Һәм инде дүртенче турда бер-берегезнең

Шул әйтелгә әйтергә ярамаган саннар урынына просто караоке дип әйтәбез. Киттек чын-чынлап, кем ялгыша, шул җиңелде. Шул җиңелде. Ялгыша шул тимәгә баса. Юк, ансы җиңелгән кеше ул. Беренче баса, беренче. Баса, киттек ишә, дәйә. 1 2 Кара бука. 4 Биш, караука. Ал... Ал, биш. Җиде! Бу да уже барыбер бу ялгышу булды инде. Ал, җиде дә ж дигән булсаң бер хәл. Димәк, Ильназ Минуалиев беренче баса тимәгә. Әйдә, басабыз һәм нинди җыр чыгыр икән сиңа беренче турга киттек. Карап укый торган булсын инде бу. Идел буе каеннары. Илназ, сиңа Танышмы бу җыр? Таныш, бу Илһам абый репертуарыннан. Менә хәзер син җырлап карыйсың, микрофонны ал, рәхим ит мәйданчыкка һәм киттек Идел буе каеннары Илназ Минвалиев башкаруында. Баянда Ильшат.

Молодец, Ильнас! Матур җыр булды бит. Матур. Бар әле, Илшат, сиңа тоелмадымы? Теге Ильнас әзерләнеп репетиция ясап килгән шикелле тоела, әйме? Теге бик белмәмешкә салышып торды да, бөтен списокны карап чыккан бугай алдан. Юк, мин авыл баласы, сходу җырлыйм бит. Әйе, әлбәттә, бу инде легендар җыр, һәм инде без барыбызга да таныш җыр, барыбыз да бу җырны беләбез. Ны бәяне куябыз без. Түгел караоке аппараты ничә балл куя икән, шуны беләсе килә. Көтәбез, игътибар. 82 балл! Молодец. Афәрин, әйбәт. Монда зато эш саны юк. Көнләшә инде хатыгы. Пул да бирмәй хәтта. Ул сузып утыра. Ярар, 82 балл начар түгел. Илназ беренче турда ук 100 гә якын дип әйтик инде, 56 лар түгел. Илшат Ага. Сине дә көтә нәк шул ук язмыш. Ну, билгесе күпме булыр, ансы билгесез. Ну, җырны шулай ук сайлыйсы була. Рәхим ит, тимәгә бас. Ә, басарга кирәк. Бисмиллаңны әйт. Уйлап бас, ашыкма. Уйладың ни, уйламадың ни. Кайсы ләксә, шуны җырлыйбыз диген, әйме? Җырлыйм туган якта. О, Аллага шөкер, таныш җыр булды. Аллага шөкер, ди, әллә репертуарыңда түгелдер бит бу җыр? Миндә түгел, но бик күп җырчыларыбыз җырлады. Туган якларны сагынып. Әйдә, рәхим ит. Ничек ташлап китим, ничек ялгыз итим?

Менә булмады дип әйтерлек түгел инде, Илшат. Әлбәттә, булды. Беләсеңме, теге Илназ минем белән килешер миде? Йомшак кына балалар да, әйеме? Төшенмичә, җайлап кына. Как будто репетиция. Менә бу микрофон эшли. Казанда элек э, Бауман урамында чыгып караоке җырлый торган гадәт бар бит бөтен яшьләрнең. Әйе, әйе, әйе. Анда иң кычкырып җырлый торган кешегә иң күп баллы бирәдер. Матур җырлыймы, юкмы, не важно. Шуңа мин инде теге кычкырмаска тырыштым, 82-дән артмасын дип. Аның димәк үзенең тәртибе бар караоке аппараты. Илшат

Беренче турның нәтиҗәсе генә. Киттек алга таба, дуслар. Мин сезгә берәр тизәйткеч тәкъдим итәм. Артикуляцион гимнастик буларак рус теленә күчкәнче. Аның өчен тренироваться итеп алар икән. Тренировка булды. Әйдә, әйдә, әйдә, тренироваться итә торыгыз. Димәк, әгәр дә кабатлый аласыз икән, унышар балл сезгә. Монысы да урысчамыни? Юк, татарча. Борчылма, татарча. Әгәр дә кабатлый алмыйсыз икән, Сезнең ярдәмче кызларыгыз бар түгелме соң? Ие. Кызлар, күренегез әле, сәламлик әле сезне. Бәйдә булдылар. Ай-яй-яй-яй-яй. Кызлар, сез әлегә утырып торыгыз. Менә егетләр, сез әгәр дә кабатлый алмыйсыз икән тизәйткечләрне, кызларга мөрәҗәгать итәбез. Кызлар монда чыгалар. Һәм инде алар кабатлаган очракта сезнең янчыгыгызга 5 балл өстәлә. Хәзер син беренче башлыйсың, Илшат. Башта

Шулаймы? Бу яңа чамы. Фәрин! Беренче тапкыр ишеттем, чыннан. Э, Фәрин! Монда абынып егылмадым дигән генә просто артык сүз генә булды. 10 балл бирелде, молодец, Илшат. Ни? Илназга кара. Ага. Мин довольна, мин бер әйтә алмыйм, потому что. Туктале, сине алайык алдан әйтмәле. Бәлки булыр. Игътибар

Мәриям дигән матур кызыбыз, ул тукмый торган сүзләрне әйбәт белә. Тукмасын туйганчы. Әйдә, чакырабыз. Рәхим ит, Мәриям. Кул чабып әлбәттә. Исәнмесез, рәхим итегез Илназ сезгә. Джентльменнарча үзенең урынын тәкъдим итте. Мин җырлармын, сез сөйләрсез. Ничек, ничек хәлләр болай, гомумән алганда? Хәлләр яхшы, менә Илназга ярдәм итәргә дип килдек. Берүзе генә булдыра алмый әле, шулаймы? Илназ сезне бик мактады, нәкъ менә шул тукмак тукмауларны бик яхшы беләсез диде. Юк, э, бездә кыйнау, аларда тукмау икән. Ә, шулаймыни? Тукмау дигән сүзне шуңа күрә җавап бирмәде, бу дөресрәк җавап бирә әле. Мәриям, игътибар, укып күрсәтәм, инде ишеткәнсездер, тик шулай да тагын бер кат укып күрсәтим әле. Тукмап, тукмап, талса тукмак, тора туктап, гайрәт туплап. Тизрәк әйт, уйлап торма. Тукмак. Тукмак. Тукмак. Талса. Тукмак. Хәл алырга тора туктабыз өчен. Үзенекен жыра. Хатын кыз тәки үзенекен. Үзенекен жыра малай. Э, кызганыш. Кызганыш. Монда хәл алырга туктамый. Туктап тора гайрәт. Туплап диелгән әйбер иде монда. Кызганыч. Ну барыбер әйбәт булды инде. Ну барыбер молодец. Барыбер молодец. Тукмый инде мине бүген. Тукмамый, тукмамый. Бу сүзне бер ишетәмәдем мин тукмау. Ярый, Мәрьям, бик зур рәхмәт сезгә тырышып караган өчен. Ну, ну булыр әле, булыр әле. Барысы да алда. Шулай итеп, дуслар, безнең өстәмә э, турда өстәмә балларны бары тик Илшат кына ала алды. Бернинди ярдәмсез үз кеше белән плюс 10 балл димәк, әлегә э, исәп 90-82 Ильшат Вәлиев исәбенә. Молодец, молодец. Менә хәзер күрәбез җәмәгать. Хәзер аңлашачак, аңлашылачак барысы да. Русча җырлатып карыйк әле үзебезнең татар эстрадасы җырчыларын. Ильшат, рәтен кагыйдәсен беләсең, җырны сайлыйбыз, рәхим ит, төймәгә бас. Ашыкма. Тук сукмасын. Әйдә! Булдымы? О! Ну? Коробейники дигән җырны беләсеңме син, Ильназ? Беләм, беләм, мин җырлыйм аны. Русская народная песня бу. Народный? Менә мин мин белмим аның народный икәнен. Лемешев җырлаган. Әйдә, рәхим ит, микрофонны ал, Илшат, һәм Коробейники дигән җыр башкара. Илшат Алай Вәлиев. болай зәңгәрле яшелле тавышлар чыкса гафу итәрсең, яме. Бернинди дә ачуыбыз юк. Ох!

Ай, малай. Утыр әйтә Илшатым. Мин әйттем, кем ныграк акыра шул җиңә ди. Кара, бер бер суларга мөмкинлек булмады бу җырда. Ничек кенә җырлап чыгып булды моны Илшат? Ну, инде сулыш алырга да вакыт булмады бит. Шулайрак булган шул. Кемгә ничек ләгә бит инде әйдә. Илназга нинди җыр ләгәсен белгәнче, Илшатка нинди балга баллар ләккәнен карап карыйк әле. Ну, нык акыргач күп бирергә тиеш инде.

Игътибар экранга. Бу бармакка шешкә бирми торган инде. Ой, мороз, мороз. Ой, мороз, мороз. Пожалуйста, не мороз меня. Ну, бу җырны белмәгән кеше юк инде. Яңа елда син ел сайын җырлый торган җыр. Яңа ел җитә бит, шуңа күрә менә. Минем бармак дөрес баса дим бит. Әйдә, тыңлап карыйк әле башта.

Чын татар егетләре, татар моңын, татар милизмнарын кушып, рус җырын җырлау, менә дигән шәбәй бу Яхшы малай. чык, әйбәт тормый. Молодец. Хөрмәтле караоке аппараты, көтәбез сездән бәя. Воу-воу-воу-воу! 89 балл! Гомер буе русча гауга гамыр Син монда бер хакерны китереп утыртасыңдыр, тегендә боргалап куялар бугай. Молодцы, егетләр, икегез дә. Хәзер гомум исәпне әйтер вакыт җитте. Ике турдан соң 171 балл Илназ Минвалиев һәм 174 балл Илшат Валиев. Бик кечкенә генә ара 171 һәм 174. Ну, барысы да алда, җәмәгать, монысы билгеле. Егетләр, шуңа күрә сезгә бераз Кыш хәл җыерга дип, бераз тәнәфес сезгә ял итеп алыгыз, ә шушы урыннарга чакырабыз сезнең җанатарларыгызны, ярдәмчеләрегезне. Аның берсе белән таныштык, икенчесе белән дә танышыйк инде. Хөрмәтле дуслар, егетләр икенче турда үзенең батырлыкларын күрсәттеләр һәм инде тагын бер өстәмә тур монда Кызыллар ярышачак һәм инде егетләргә өстәмә баллар эшләргә ярдәм итәчәкләр. Кызлар, сезгә икегезгә дә чираттан бишәр сорау биреләчәк. Беренче Илназ Минвалиевның э, җанатары Мәриям сез башлап җибәрәчәксез. Чөнки сез инде чыныккан, сез инде э, монда булып карадыгыз. Э, менә Илшат Вәлиевның җанатары э, белән танышмадык әле без. Туташ дип эндәшергәме сезгә? Туташ, сезнең исемегез ничек? Энҗе. Энҗе. Ә сез Илшатка кем булып туры киләсез? Миңа андый сорау булмады. Миңа да юк. Илшат миңа гаилә дусларының баласы кызы дигән иде. Э, үзе оялды, әллә сүзләрен таба алмады. Ярый, э,

Сопран. Биш бал бар янчыкта. Энҗе. Капма каршысы. Түбән хатын-кыз тавышы ничек атала? Альт. Альт! Менә бит, менә бит, тырыша торгач була. Бишәр бал бар әлегә янчыкта. Э, алга таба дәвам итәбез. Бөек алман композиторы, дирижер, пианист, Шукрак булып та бөек әсәрләр язып калдырган кеше. Бах, дип җавап бирәм. Людвиг ван Бетховен иде бу. Э, Токката ре минор, токката һәм фуга ре минор авторы, барокко җырның бөек алман композиторы. Бах. Бах. Иоганн Себастьян Бах, дөрес. Жыр сәнгате икенче төрле ничек атала? Сальфеджио айырым дәрес бар. Жыр. Вокал бар. Вокал, дөрес. Вокал. Алга э, таба дәвам итәбез. Э, шундыйрак, нәкъ шундыйрак сорау. Э, бию сәнгате икенче төрле ничек атала? Киңрәк итеп алганда. Гимнастика, пластика, Бию. Бию. Озын сүз. Бер, ике, үш. Хореография иде бу, җаныем. Хореография. Балалар җырлары. Үсә безнең ферм... Үсә безнең фермада бик күп нәни бәтиләр. Әлеге җыр сүзләренең авторы кем? Әминә Бикчәнтәева. Әминә Бикчәнтәева дөрес. Дөрес? Дөрес. Дөрес. Мин үзем бу сорауга җавап җавап белмәгән. Бәлки Кырым шуннан да Әминә Бикчәнтәева. Дәвам итәбез. Энҗе. Кояш гомере телим мин әнием сиңа. Әлеге җыр сүзләренең авторы кем? Энҗе. Луиза. Тагын бер... Гөлшат Зайнашева. Ну, менә монда җанатарлар бер-берсенә көндәшләр булуына карамастан, бер-берсенә булышалар. Хәтта Мәриям сезгә афәрин. Шулай иттереп, сез Энҗегә биш балл эшләргә ярдәм иттегез. Гөлшат Зайнашева, чыннан да, э, чыккач, берәр пирожок алып бирерсең. Әлбәттә. Э, тәмле... Пирожок белән генә шикләнмибез. Тәмле конфет, чәй эчертерсең. Э, дәвам итәбез. Илшат Вәлиев репертуарындагы Хаман яратам җырының сүзләрен дәвам иттерегез. Шик туса кинәт җаныңда әгәр. Менә сүзләрен хәзер әйтәм. Мәңгелек мин бит сине хаман яратам, яратам.

Җырның сүзләрен дәвам итегез зинхар өчен инде. Мәхәббәтсез ни әйтсәң дә яшәү инде яшәү түгел. Әзгенә булыш инде әзгенә. Менә нәкъ шулай Мәрьямгә шикелле үк соңгы сүзен әйтергә кирәк була сиңа. Мәхәббәтсез ни әйтсәң дә яшәү инде яшәү түгел. Ничек кенә яшәсәң дә мәхәббәтне белә. Күңел. Молодец! Молодец! Менә бит. тартып, сузып, чәйнәп, чистый тырыша торгач, инде кызлар ярдәм итә алдылар һәм ничәшәр бал эшли алдылар? Энҗе 20 балы өстәде э, Илшатның янчыгына, ә Илназның янчыгына э, Мәрьям өстәде 15 бал. Өченче турда күрешербез. Хөрмәтле дуслар, без өченче турга күчәбез һәм нәтиҗә ясыйбыз алдагы турларга. Илназ Минвалиев 186 балл. Афәрин. Һәм Илшат 194 балл. Менә бу дуслар өченче тур алдыннан булган нәтиҗәләр һәм без өченче турга күчәбез. Беренче булып башлап җибәрә Илназ Минвалиев, Илназ Рәхимит. Һәм инде синең көндәшең хәзер Илшат түгел, ә Илшатның җанатары Энҗе булачак. Рәхим ит, менә бу сиңа. Һәм сез Хөрмәтле дуслар, тамашачылар да күрсеннәр, шуңа күрә капламыйбыз, яме. Хәзер мин биремнәрне ачам. Илнас җырла брат иде. Тукта, бу ни Египет таулары? Аңлыйм. Монсы синең өчен мөһим түгел. Син җырла һәм әзерлән биремнәрне үтәргә. Әйдә, әзерме? Әйдә. Киттек, җырла давай.

Шул хис ләрне алам юлыма. Тукта мин 35 кушам икән. 35 кушам бу бит икән. Җырла, җырла. Очрашмабыз дигән шомлы уйлар бу нәрсә?

Булмады бу, булмады. Син чыгарсың минем каршыма. Афарин, молодец. Крестики, нолики бер генә балл да бирелми, чөнки монда булмады. Бу нәрсә соң вообще? Сүзе Бу хәвәскәрдер бит инде. Хәвәскәр сүзе дөрес. Ну, нинди х белән язылам әле? Х белән язылама. Ну, анда бит инде гөбәре х белән х куелган бит инде. Йо, йо, йо, монда булырга тиеш менә калса. Х хәрефе. Хәвәскәр. Монда да бал бирелми. 5. Ну, монда инде 35 плюс 7 ничә була? Әйе, 42 дә х. 42 минус 40. Тыры кансадыр, сүл, ну ярар. Инде тырышып, бик каты тырмашканнан соң булса да, моннан 35 түгел 5 икән аңлагач та, 10 булды, ансы дөрес булды, ярар. Монсы инде химик элементны арттан сиңа мәргән бик каты тырышып, хор дип подсказывать иттен, ул бит дустым хлор. Як, бай тлабы, Монсы булырга тиеш хлор һәм татарның иң текә җырчысы Салават дөрес. Димәк, Э, бер һәм ике, һәрберсенә өчәр бал, алты бал эшли алдың. Молодец, Ильнас, алты балда биш әйтми. Рәхмәт. Рәхим ит урыныңа һәм инде Илшат. Рәхим ит син Ильназга. Җырлаганда Ильназ Минвәлиевнең башы эшләми дигән. Менә хәзер синеке эшли микән, тикшереп карыйк әле. Мин үзем өйдә бәрәңге әрчесәм дә җырлаганда туктап торам әрчемичә. Менә тукты тукты җырла. Шулай менә. Ярар, әйдә, хәзер шулай крестики, нолики белән башлыйбыз. Инде сиңа каршы Мәрьям уйнаячак. Мәрьям, рәхим ит. Болары сезгә. Сез әзерме? Ух, киттек. Җырла. Китә казлар

Димәк, ә, крестики нолики уенында нигәдер безнекеләр дә, сезнекеләр дә берсе дә җиңә алмый. Канәгать. Дөрес языламы? Дөрес язылмы? Ә, о хәрефе кирәк. А шул. Канәгать. Так. 2 плюс 9, 11, минус 1, 10. Син 32 дип санап тормадың инде, әйме? Ә, химияне яхшы беләсең икән. Ну, на дип башлангач тагын нәрсә булды? Тагын нәрсә булсын инде, әйме? Натрий. Натрий һәм татыр Татар хаты, хаты кыз. Ә болай бер, ике, өч, тугыз өстәмә бал эшли алдың. Молодец! Нормально. Менә, дуслар, өченче тур шуның белән тәмам. Берсе алты бал эшли алды, берсе тугыз бал. Төгәл инде э, тулы версиясын балаларның соңрак әйтермен. Ә без күчәбез, дуслар, иң кызык турга. Дуслар, менә дүртенче Тур, финал. Финалга кергәнче башта әйтеп узыйм, инде сезгә үзегезгә дә ишеттерим гомум исәпне. Илназ Минвалиев 192 балл, Илшат Валиев 203 балл. Ну менә хәзер инде әйткәнемчә, егетләр бер-берсенең хит җырларын җырлаячаклар. Кем белә, бәлки бер-берсенә уздырып та җырларлар әле. Илназ Минвалиев, Илшат Вәлиев репертуарындагы бик моңлы җырны сайлады. Ул инде ретро җыр, ул инде Илшат Вәлиев башлаган җыр түгел, Зөлфәт сүзләренә Фәрит Хатип язган, бөек җырчыларыбыз җырлаган, шулай бит Илһам Абушакиров җырлаган.

Әлеге җыр белән мин чисти мөкиббән киттем. Рәхәтләнеп, илхамланып утырдым. Илназга моның өчен рәхмәт әйтәсе килә. Башкару бик әйбәт булды. Мин монда бер 150 бар бал биргән булыр идем, но кызганыч, мин генә хәл итә торган әйбер түгел. Мөрәҗәгать итәбез караоке аппаратына. Ну, син җанлы предмет түгел инде син караоке аппараты, но мин сиңа ничек тә булса күз кысып та әйтә алмыйча. Менә монда бас, монда бас. Минем пультта юк ичмасам, әйбәтлеге. Ну, О, 94! 94, әйбәт. Димәк, 94 балл бирде караоке аппараты Илназ Минвалиевка. Ә хәзер Илшат Валиев Илназ Минвалиев репертуарыннан мәхәббәтне белә күңел дигән җырны сайлады. Мә сүзләре дустым, менә микрофоның рәхим ит мәйданга, сәхнәгә. Иң матур җырларның берсе, мин бик белеп бетермим, рәхим итеп ярдәм итәсең. Килүбрәк ярдәм итсәң дә була.

Ой, молодец, Илназ, шундый шәп җыр эшләгәнсең. Илшат Вәлиев башкару. Иң рәхәте шул, җәмәгать. Менә бу бит инде барыбер ярыш, барыбер көрәш. Тырмашып, тырышып ярышалар бит безнең егетләр. Тик шул вакытта да барыбер онытмыйлар бер-берсенә ярдәм итәргә, ярдәмләшергә э, ашыгалар һәм инде бер-берсенә ничектер кайчан җырны башлап җибәрергә, кайчан туктарга, кайчан сүзен, кайсы сүзен әйтергә тырышалар, ярдәм итәләр барыбер, молодцы егетләр. Монда инде Чын егетләрчә көрәш булды бу, җыр көрәше булды. Кызларга да Ну, бирмешли. кызлар вообще, м, кызлар инде каягыз әле, кызлар. Ярай, исә без карап торыйк әле, Кызлар, рәхмәт яугыры. Тагын бер кат мөрәҗәгать итәбез караоке аппаратына. Хөрмәтле караоке аппараты Илшат Вәлиев. Ничегрәк җырлады синеңчә? 92 балл. Ну монда җәмәгать нәрсә әйтеп була инде. Молодец, молодец. 94 кә 92 булды. Әлегә турда безнең исәп. Барысын да чутлап саныйбыз һәм нәтиҗә чыгарабыз. Нинди генә нәти- нәтиҗә булуына карамастан, хөрмәтле дуслар, иң мөһиме, кешеләр җырлый. Ә кешеләр җырлый икән, димәк, алар начар була алмый. Алар әйбәт күңелле. 286 Илназ Минвалиев һәм 295 Илшат Валиев. Илшат Валиев бүгенге тапшыруның җиңүчесе. Котлыйбыз. Инде монда җиңелгән кеше юк бар Илназ Минвалиев үзенчә җиңүче, чөнки ул Илшат Валиев репертуарындагы бик авыр җырны 94 баллык итеп җырлады. Ул да җиңүче. Ә төп җиңүче инде Илшат Валиев. Шулай итеп, дуслар, бүгенгә без тагын